To koro kana koni mondo itinga donga ambede koro kipimo. Tiwe ni wuothi piny e kinde ni budho nyo chalo nade? Eh. To donge wuod kube nyo nego wuod traf gi gi gi beti gotieno. Ni lara ngo seche. Ilaro nyako ni ong'iew 250 ong'iew tu kia sijui kia mia ariyo gapar kia mia ariyo gi pradek. To apenjo niya, eh. nyiri pod ing'iewe pa? Kata gima nyo nyiri nielo. Eh. Omera nyango kacha sani ok uny- eh, omera nyiri jo miel oko kacha. Tindo ka weni ng'ato ng'ato wuotho gi nyare. Pod Binge ung'eyo nyiri. apenji. Eh. Binge gimomiyo Goliath nogo Daudi gi kidi. An dang'e. Binge gimomiyo Goliath nogo Daudi gi kidi. Dong' chieng'no to naonge gorakia pim nane. Ka koro Goliath kono Daudi ni mondo ae mudho. Nyo chief. Eh. Iluongo ni chief nyanyi iluongo ni chief alum. Nyo kwero ji ni awa. aye ure mudho bi ure ler eh. kamane kaka ne daudi kono goliath ni goliath aye mudho bi e ler eh. to goliath ok odhi obakidi to chwado go wang' daudi nyo en budho mera dhano nyo miel omera oh, ma miel ne pek eh, omera miel ne pek nyo en miel tapenji ni a a itimori nade eh? ang'o mikele lewni koro to Ama amanyo gimoro ka. En ang'o mimanyo earphone? Ineno earphone ai? Earphone. Kata marachar koso marateng'? Amanyo earphone. Marachar koso marateng'? Ineno gi nikech adwa wuok ka nitie kuma adwa adwa dhi kumoro kendo nikech ing'e ni wan ing'e ni sani ok wabed amanyo earphone. To kimidwa ka marachar koso marateng'? Earphone dagi ing'e nasemanyo gi kata nyoro nyamanyo earphone go mondo awinj kata moro gi thum ka nyadhi kuma nyadhi nyo nyo sama. Imanyo earphone marachar Amanyo earphone. Mara char kuso mara te. Wi anyango. Ako ni amanyo earphone. Pogna. Amanyo earphone kata mara char kata mara te kina nikech earphone tinde biro go kama ng'eny. To ka yudo gite. Mi earphone. To ka yudo gite pa mi gite koso dwara chiel. Ami achiel kosa mi gi te. Awacho ni king'eyo kuma yafo nitie to mi. Ang'o mi dama ni mondo iketa gi koko tinjo ka kono sana mar wuok ose romo ka. Okay, kitano tamo uyudo joluo. Duoko penjo butami ni rateng kata rachar. An bu joga ma keni. Yani bede yafo tamani. To yafo ni kata ko bedo kuo. Apenyi ni bede yafo tamani. Yafo ti bede nyaka. Koro nyaka ne achak wuo lewni. Iwi adieri penja ni awuo ni lewni. Duote mane mit ni eri. Duote mane mit adinyo ka kuri na dongi ke nang'eyo kaka pango. Ka una ya fona idhi gi wuog na fona. Ngeni wach ya fona nyalo mi achwa di dhogi ga ngum. Ato gocho matini lala landa saka sani. Yiti dhi training. Ngeni wach ya fona dang mi achwa di dhogi ga ngum binge ya maber yi. En yiti dhi eno ayo. Ema penji ni binge ya maber yi. Ah ta. Ang'o midani sasa ma akuonde na ma to kabiru katira ni mondi keta mana gi

To donge yo ma dwago yu kende gi ya bag ni mi kende dwago gi gi mano to mano to ocho Ok mare ok inya kawo earphone ni bede bi kano tiwinjo ka dwaro earphone. ano wada ng'eni ni nindo oko mano to mana gwandruok mar hera to apenj idok e tich kanye kawuono Makna. Earphone marachar no an a dhako an babedo gi gik marochere. to odong' idongo mari kawuono kokiwachono dhako Aneno ka isoma, isoma, ipimo wiye gi kilo motur. Ipimo wiye gi kilo motur. Ikawo earphone ibede kaso ichako ikona weche moko manono ni mondo amany earphone e bag. Koro ipimo wiye gi kilo motur donge? Ipimo wiye donge? Ok, aba, ok imiwa gimoro wadodhi manyo lunch. Amiyango. Amielo. Sani gimoro amora kaka donge sani ndi ng'e luoko, pi ng'e omo, gik moko ibiro timo kaka ing'eyo sani. Kumano to aidaga ko sadaka. Fund gigie, fund gigo. Fund gigo. Fund gigie. Mondo kori daga ko sadaka. Fund gigi. To modong' go to fundi. Fund gigi e. Yola ot kama kia. Afundo ni idhi koso iduogo. Ha? Afundo ni idhi koso iduogo. Mondo amany kaka kanyal chiemo gi nyathina. Gima nyaka ing'e ni ng'ama dichwo en Kenya Power. Dala moro amora mene mach lale ni eh. Kenya. To rwako mach. Kenya no. Ng'ama dichwo Kenya Power. Dala moro amora mene mach lale ni thup to rwako mach. Ka mach olal mia apar dichiel, idhi rwako mia apar dichiel.